Сәлам дуслар! Аңлагансыздыр инде минем кыяфәттән. Без бүген спорт дөньясында. Бүген без баскетбол төшерәчәкбез. Ә урыныбыз гади генә түгел яшьләрнең иң яраткан активлык урыны Урам парк. Бүгенге кунагыбыз безнең спортчы, баскетболчы егет Динар Халимов.

Динар, син баскетбол белән күптән шөгыльләнәсеңме? Мин баскетбол белән примерно 5 яшьтән бирле заниматься итәм. Ничек кереп киттең?
Минем әти дә, бабай да тренер, алар миңа баскетбол юлын күрсәтте. Шуннан мин бик яратып уйныйм. Ә әтиең дә, бабаң да шул баскетбол тренерымы? Минем бабайга 74 яшь. Ул 25 яшьтән 45 яшькә хәтле тренировать итте. Шуннан үзеннән юлын әтигә тапшырды. Әти дә шул эшкә кереп китте һәм мине үзе белән алып торып китте. Алар икесе ике төрле мәктәптә тренерга итте һәм ярыш саен бер-берсенә каршы уйныйлар иде. Гел котырып, сугышып бетәләр иде. Но бабайның опыты күбрәк иде бугай, шуңа ул җиңә иде. Тора-бара аннары әти гел бөтен ярышта әти генә җиңә башлады. Бабай пенсиягә чыкты. Хәзер син әтиеңә каршы уйныйсыңмы инде? Юк, минем әти тренер булды. Җиде ел буе тренировать итте безне. Бездән команда ясады һәм без республикада гел җиңүче һәм призер урыннарына юллап йөрдек. Ә кайда укыйсың? Казанский Сидовский университетта укыйм. Кемлеккә?
Менеджмент государственного управления. Ә нигә профессиональ спорт юлын сайламадың?

Хәзер мин студенческий баскетбол да уйныйм һәм Павловский командасы өчен уйныйм. Җиңүләрең бармы? Бар. Без Павловскида бердә калдык. Студенческийда бердә калдык. Ә менә быел бердә калдык һәм икедә. Һәм Славица дигән команда өчен э, любительләр лигасында бердә калдык тоже. Бу республика күләмендә ярышлар. Э, Җәй көне менә баскетбол өчкә өч уйный торган ярышта россия дәрәҗәсендә өчтә калдык өченче урын нижний новгородта ә менә баскетболчылар алар ике метр буйлы була дип уйлаган идем мин синең буең алай бик озын түгел кебек профессиональ баскетболчылар арасында да 160 сантиметрлы игроклар бар алар иң яхшы дөнья лигасында уйнап йөриләр
ә синең буең күпме минем буй 76
димәк буй иң мөһиме түгел бу очракта Иң мөхименең берсе, но ансыз дагын баскетбол юлына кереп китеп була. Ха, нинди сыйфатлар кирәк? Тизлек кирәк, техника кирәк. Ә... Баскетбол бик авыр уен ул. Тоже иң авыр уен дип санала. Ага.
Э, бу нагрузка буенча инде. Уйлау буенча да, нагрузка буенча да. Төрле уенчы бар. Аларның төрле роле бар. Шулай дип әйтик. Озын кеше ул центровый дип атала. Кольцо төбендә тора. Ә менә туп белән йөри торган игрок ул разыгрывающий була инде. Ул кечкенә һәм резкий. Һәм шулай буй буенча үсеп бара инде. Биш позиция бар баскетболда. Баскетбол миңа менә әзрәк бер 5-7 сантиметр үсергә бик булышты. Мин уйнамаган булсам, тагын да кечкенәрәк булыр идем. Мин поледа ике төрле позициядә уйныйм. Берсе разыгрывающий, берсе атакующий защитник. Һәр баладан спортчы ясап була дип уйлыйсыңмы үзең?
Һәр баладан спортчы ясап булмый. Аның өчен заставлять итеп торучы кеше кирәк. Һәм шул заставлять иткән юлдан бала үзе көлеп китәргә тиеш. Һәм ташламыйча яратып заниматься итәргә. Иң мөһиме ярат, яраттырырга кирәк баскетбол. Димәк, сине дә кечкенәдән башта көчләп керттеләрме бу спорт төренә? Мин кандагы булгандыр инде ул. Әти дә, бабай да баскетболны яратты. Шуңа мин үзем дәресләрдән соң менеп олырак уенчылар белән бергә уйный дөрим. Аннары әти безнең яшь, яшьтәгеләрне җыя башлады команданы. Син, белүемчә, баскетбол белән генә шөгыльләнеп калмыйча, фитнес-тренер булып та эшлисең. Ие, мин көн саен йөгерергә яратам. Ул тоже йөгерү минем канга кергән инде. Ничә ел буе йөгерәм. Инде фитнес ягын ярата башладым. Аның өчен образование алып чыктым. Хәзер икенче ел

Спорт ул менә җәрәхәтләр алу белән үрелеп бара бит инде. Э, баскетболда бу очракта ничегрәк? Минем үземнең бик күп җәрәхәт булды инде. Аякны да сындырдым, кулны да сындырдым, арканы да урттырдым. Шуңа күрә профессиональ яктан китә алмадым. Мин үз 2 ел элек Екатеринбургның профессиональ командасына барган идем. Миңа анда шушы травмалар мешайтты уйнарга. Шуңа китеп булмады. Мин хәзер дә артка урта. Но барыбер унис килә. Хәзерге вакытта шул любительский дәрәҗәдә калды инде. Любительский һәм студенческий. Ассоциация студенческого баскетбола дип атала. Фитнес тренер булып эшлим дидең. Э, баскетбол буенча тренер буларга исәбең юкмы? Баскетбол тренеры буларга исәбем бар. Августтан башлап шушы эшне тәкъдим иттеләр. Мин уйлавымча, миңа баскетбол тренер булырга килешә. Бабаң да әтиң дә тренер булгач, шушы синең спортка кереп китүеңне алар уңай кабул иткәндер инде. Алар, алар бик шатланды. Үзләре дә генә Казанга мені уеннарны карарга киләләр. Һәм миңа советлар биреп торалар. Ага. Җиңүләреңә сөенәләр инде. Җиңнәргә бик сөенәләр, матур итеп каршы алалар. Хәзерге вакытта балаларны кечкенәдән үк спортка бирергә кирәк. Чөнки ул тора-бара да үзенне әйбәт якка тарта. Менә мине баскетболга биргәч, мин начар якларны караган юк. Эчмисең, тартмыйсың дип. Кечкенә тарткан да юк.
Мин гел йөгерәсе, уйныйсы килеп тора. Һәм хәзерге яшьләргә дә мин тәкъдим итәм шушы юлны сайларга.